Хәерле көн, хөрмәтле райондашлар. Безнең ихлас йөрәктән тапшыруның бүгенге кунагы районның архив бүлеге җитәкчесе Шәйхетдинова Фәридә Ринат кызы. Хәерлесез. Исәнмесез, хәерле көннәр. Без э, Фәридә ханым белән бүген э, архивның үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге хакында сөйләшербез. Фәридә Ринатовна, менә иң беренче соравымны шундыйны бирим әле, архивның иң борынгы тарихына күз салсак иде, бармы шундыйны документлар? Безнең архивта бүгенге көндә 1935 елгы документлар саклана. Һәм бик кызыклы документлар, шушы борынгы документлар.

Миңе авыл советы, Савыш авыл советының протоколы. Бу 41-нче елга протокол. Менә бу документларда да бик кызыклы мәгълүматлар бар. Менә минем әз генә укып китәсем килә. Бу безнең 28 июньне 41 елга 10 беркетмә. Менә монда сугыш башланып киткән бит инде безнең инде, менә монда алда язылып киткән инде нәрсәр эшләнә авыл советында һәм менә монда тыңланды диелгән. Укып менә китәм. Көн тәртибе буенча райком представителе Сабитова мобилизация тәртибе буенча Кызыл Армия сафында китүче кешеләрнең калган семьялары буенча пособиеләрне билгеләү турында Указны сөйләп аңлату. Димәк, безнең менә ул вакытта да дәүләт шушы мобилизациягә киткән гаиләләрнең пособиене беркетү һәм ул пособиене нинди очракта ничек беркетелгәне турында менә шушы протоколда әйтеп кителгән. Менә шушындый протоколларда менә Кызык, кызык мәгълүматлар бик күп. Менә шушы протоколларны укып, безнең дәүләтебез, безнең районыбыз ничек яшәгән, нәрсә белән яшәгән. Кайсы авыллар ничек яшәгән. Әйе, нинди авыллар, менә кайсы авыллар ничек яшәгән дигәндә, безнең менә бу пояснительные записки Тюлечинского района к почвенным картам колхозов. Бер уйлаганда менә бу укыганда бит инде менә управление землеустройства и севооборотов. Димәк, бу теге авыл хуҗалыгы дип менә уйлыйсың инде. Ләкин менә шушыны моның, э, значит, э, авторы Почвовед Доронин АА җир тонда дип менә уйлыйсың икән. Ләкин менә моны ачып җибәргәч, мондагы тарих нәрсә, нинди тарих дисезме? Монда, менә мәсәлән, список колхозов зоны деятельности Тюлечинской МТС. Менә без мәсәлән, Бу колхозларның исемнәрен дә белмибез. Мин үзем шушында эшләптә. Ә монда бигрәк тә колхозга нинди авыллар туры килгән, кайсы авыллар шушы колхозга кергән. Мәсәлән, менә беренче тора безнең Ворошилов колхозы. Безнең Ворошилов колхозы ул Теләче булган икән. Хрущев колхозы. Аңа кергән Ачы белән Белогорка авылы. Без бүгенге көндә Белогорка авылы юк та инде. Безнең Ачы гына бар бит инде. Выдвиженец Комаровка авылы алып кергән. Жданов колхозы Раевка, Пильный ключ. Ишетеп тә белмибез инде, кызганыч каршы бу авылларны. Безнең архивта менә алда әйтеп киткән шул китаплар А4 форматта бит инде, но архивта кызыклы башка төрле форматта да китаплар. Менә Мәмәсән государственный акт на вечное пользование земли колхозами. Бу шулай ук 35 елга акт. Күрәсезме, менә язылган кириллица, язылган латынча язылган. Бу бирелгән колхозларга. Үзе бер кызыклы документ безнең менә. Фәридә ханым, ә менә архив бүлегенең төп эше нидән гыйбарәт? Гомумән, архивны үзе әйтеп китәсе килә. Архив ул оешмаларның архив документларын җыя. Җыя, соклый. Шушы җыелган архив документлары белән аннан эшли. Кемгә справка ясап бирә. Кемнәтә җир кәгазьләренен документларын язып бирә. И архивның төп эше шушы җыелган кәгазьләрне эшләү, информация җыештыру, җиткерү һәм халыкны ярдәм итү. Халыкка ярдәм итү, халык пенсия чыгару өчен, халык менә безнең бит инде бүгенге көндә генеалогия бик үсеш алды инде. Теләче архивына 48 нче елга хәтле авыл хуҗалык китаплары керде. Хәзерге бүгенге көндә безнең бик күп запрослар килә именно, мәсәлән, генеалогия буенча.
Бүгенге көндә архив бүлегендә күпме документ саклана? Бүгенге көндә безнең менә алда әйтеп киткән идек бит инде, документлар кергән 1935 елгы һәм шушы документларны кертте. Бүгенге көндә яңадан безнең менә организацияләребез бу йөрде 2020 нче елга документларны һәм 16 меңнән артык документ саклана архивта.
Архив бүлеге бит инде менә 2023 елга кадәр башка бинада иде. Яңа бинага күчтегез шулай дип. Нинди мөмкинлекләр туды? 2023 елның 19 октябрында яңа бинага күчтек. Яңадан ремонтланган, бар шартларда тудырылган бинага. Нишләп мин шулай дим? Беренче бина безнең 46 квадрат метр гына булса, менә күпме документ шунда саклана. Хәзерге бина безнең 141 квадрат метр. Сана китерәсең, бар шартларда тудырылды. Архивта, шушы архивта безнең хәзер аерым бер бүлмә бар. Килгән кешеләребезгә, шушы алдан әйтеп киткән генеалогиянең хуҗалык китапларына эзләргә. Шулай ук кешеләрне бар шартларда тудырылып кабул итү бүлмәсе бар. Һәм шулай ук безнең менә иң кадерле архивта, архивның йөрәге, ул безнең документларны саклауыннан баш ага тудырылган. Менә районда бит инде оешмалар бар, эшләп торган оешмалар дип әйтик инде. Алар үзләренең документларын сезгә тапшырырга тиешме? Ничегрәк моның тәртибе? Безнең бүгенге көндә районда 35 организациябез кергән источник комплектовщик дип әйтәм. Источник комплектования нәрсә бу? Бу 35 организация 5 елдан 5 елга номенклатураларын инструкциянең положение об архив дип аталган рус сүзләре килеп китә инде, яңартып тора тиешләр һәм шулай ук үзләренең э, төп эштә дип барган документларын 5 елдан 5 елга мәҗбүри бирергә тиеш. Нәрсәгә бу документ? Шушы 5-6 ел эчендә бу документлар алган хәтле кулланышта булмаса да, 10 елдан соң бу бик кирәкле документларга әйләнә. Ә менә ябылган оешмалар, инде менә сезнең әйтүдән чыгып сорау бирәм, алар бит инде мәҗбүри тапшырырга тиеш кебек килеп чыга, шулай бит? Сезнең соравыгыз бик дөрес. Бу, әлбәттә, бар оешмалар да шундый ябылган очракта, я бер инде үзгәрешләр үткәргән чакта үзләренең бөтен документларын да бирергә тиешләр. Чөнки, беренчедән, төп эш документлары ул безнең районның тарихы. Бу оешма ничек барлыкка килә? Бу оешма нәрсә эшләгән? Бу оешманың төп инде эше шулай ук анда кешеләр эшләгән. Менә кешеләрнең эшләве. Ул документлар безнең 75 ел сакланса да, но ул шуның хәтле бик кирәкле документлар, чөнки кешенең, шушы организация эшләгән кешенең иртәгә киләчәге ул. Кирәкле документларын тапшырмаган очракта оешмаларның җитәкчеләренә берәр җаваплылык каралганмы? Российская Федерациянең унөч тә егерме кодексы Российская Федерациядә менә шунда правонарушениедә административный җаваплылык бар. Документларны бирмәгән чакта, әлбәттә, анда штрафлар да бар. Но менә шундый Кемгә калмасын өчен инде, әлбәттә, документларына оешманың бөтен вакытында оешманың бөтен документларын бирергә. Үзем, шәхсән үзем сезгә тапшыра аламмы документларын?
Шушы оешманың документлары, төп документлары сездә бар икән. сакланган икән. Оешма турында түгел, менә нәкъ менә үзем турында ә, бирә аламмы сезгә? Әлбәттә, менә сез очракта инде, сез бит инде безнең э, газетта публикацияләр алып барасыз, фотолар төшерәсез. Сез үзегез инде рәхәтләндереп, архивка үзегезнең биографиягезне язып, автобиографиягезне язып, шушыңа теркәп үзегезнең э, эш дәверендә нинди менә тематик фото документлар төшергәнсез, э, нинди тематик Кыска гына публикация ясагыз, менә боларны җыеп, сез рәхәтләндереп, архивка бирәсез икән, без шатланып, шатлана алабыз инде. Ә бүгенге көндә Теләче архивында кайран гына фондларыбыз бар, безнең Теләчедән көч куйган, эшләгән кешеләребез менә Бачкарю Мария Федоровна безнең башлангыч класс укытучысы. Шулай ук безнең бар Каримова Гөлбикә, и менә мин мөрәҗәгать итәсем килә безнең теләче халкына, э, э, безнең архивка мөрәҗәгать итегез, бергәләшеп, барлап, шушы фото менә форматта фото документ буларак. Безнең бик матур открыткалар бар бит инде шушы бөек сугыша ветераннарына багышланган открыткалар бар, грамоталар менә монда. Ул Шушы грамотаны һәм ул башкару Мария Федоровна безнең менә 50 э, еллыгына, октябрьнең бәйрәме 50 еллыгына үзенә менә бик матур тарихи документлар. Бу бит инде менә без бүгенге көндә боларны җыеп алып калмасак бит инде болар юкка чыга. Мин әле менә үзем мәктәпкә барып дәресләр бирәм. Ә, шушы безнең 6-7 классларга э, хәтта барып сөйләү кызык түгел, ә именно менә шушыларны электронный форматта төшереп, слайдлар ясап, э, аңлыйм, кайбер кешенең оригинал документларны бирәсе килми. Бу очракта рәхәтләндереп архив электронный форматта документларны ала. Хәзер бит инде менә күп конкурсларда оешмалар, шәхсән кеше, аерым кешеләр бәйгеләрдә катнашалар. Ә архив бүлеге буенча берәр конкурслар, бәйгеләр бармы андый? Безнең бүгенге көндә архивта бик кызыклы һәм кызыксындыра торган конкурслар бар. Беренче менә мин үзем шушы лут иң яхшы архивист дигән конкурста катнашып, Шушы менә кешеләргә мөрәҗәгать итеп, алар менә монда бер өлеше генә әле бу фото документларын, грамоталарын, баранда биографиясе язылган э, бирделәр менә шушы конкурска. Мин шушы э, фото документлар белән, шушы грамоталар белән, Алла бирса, 10 э, декабрь көнне йокларга барачак Госком архивка. Шулай ук безнең Госком архивта бик э, кызыксындыра торган конкурс ул безнең организацияләргә бик әйбәт инде. Э, Катнашып конкурска өч турда үтә ул, акчалар отып була. Акчаларны отып, шушы организацияләрнең архивын теге русча әйткәндә под ключ ясап чыгып була. Бөтен стеллажларын алып, караваларын алып, шулай ук үз шушы эшләгән организациядә бар да шартлар китерелеп итеп архив ясап куя. Менә бу конкурсны мин бик яхшы конкурс дип саныйм. Быел безнең районнан өч организация катнашты. Берсе ООО Алан, аннан соң Теләче мәктәбе һәм шулай ук Алан авыл советы. Өчесе дә грантларга ия булдылар. Инде менә безнең әле генә үтеп китте дик, э, ноябрь аенда Эховиков. Быел безнең ике тапкыр булды хәтта, ел башында февральдә булды. Безнең Фәләхиевлар гаиләсе отты да, шулай ук Заманида икенче урын алды. И шулай ук быел яңадан ноябрьдә үтеп китте, безнең районнан дүрт э, гаилә катнашты. Хәзер без әкренле әзерләнә башладык заманлы этапка. Монда да менә бу конкурс инде безнең гаиләләрнең үзенең тарихын үстерү өчен куелган конкурс. Барлау өчен.
Әйе, барлау өчен.
Менә шушы конкурста катнашып, гаилә кызыксына башлый. Кайда туганбыз? Безнең бабайлар, бабайларыбызның бабайлары нәрсә белән шөгыльләнгән? Кайсы якларныкы без дигән менә шундый сорауларга җавап эзли башлый гаилә. Менә бер этәргеч бирә бу эховиков дип атала ул. Үзегезне беләм, андый бәйгеләрдә үзләре дә белмәгән ниндидер яңалыклар да килеп чыга торган. Бик күп, бик күп шундый кызыклы яңалыклар килеп чыгалар. Менә 13-12 буынга хәтле үзләренең тарихларын таба. Анда бар конкурсларында теге бик яхшы бер күңелле ягы бар, аларның бүләкләре бик яхшы. Күңелне үстерә тагын да. Болай аңа үзеңнең бит инде тарихыңны беләсең. И тагын шул үзеңнең тарихыңны белгән өчен сиңа әле тагын зур бүләкләр дә бирәләр. Өйрәнәсе килгән кешегә, укыйсы килгән кешегә рәхәтләндереп киләләр. Без аны рәхәтләндереп кутырып, документлар бирәбез, укыйлар, өйрәнәләр. Мәгълүматлар алып була менә шушындый. Сезгә килеп менә бу э, документларны дип әйтикме соң инде укысы килеп китте чыннан тагын. Райондашларыбызда да бәлки шундый теләк тугандыр. Э, шуңа күрә инде ишеттеләр, хөрмәтле райондашлар. Э, һәр көнне килеп, безнең архив ишекләре ачык дип әйтик инде. Бик зур рәхмәт сезгә шулай аңлаткан өчен.